Helo na, prawn da, a chroes ato ni ar ddiwedd wythnos arall. Ie, yeah, mae di Gwener unwaith eto, mae'n dod o flaen dweud. Ydy hedfan. A gobeithio bod pawb mewn hwyle da heddi yn barod at y penwythnos. Ar y raglen heddi, da ni'n cael cwmni Lisa Fern yma yn y gegin. Sut ti, Lisa? Fi'n iawn, diolch yn fawr.
Uh, ti'n brysur iawn, a beth yn union sy'n y fwydle nawr i ni? Wel, mae gyda fi cacennau pysgod, ffantastig, yn yr air fryer, a wedyn nes mlaen Sgoniau yn yr air fryer hefyd. O, diddorol!
Popeth yn yr air fryer heddi. Grêt, edrych mlan. Neis iawn. Hefyd he-. Ond i ni'n dechrau fan hyn wrth gwrs yn y gegin yy gyda Lisa Fearn a'r air fryer yw'r yy... Ie. ...yw seren y sioe heddi. I- ie achos ma' po- cymaint o bobl 'di prynu nhw dros yr falle'r flwyddyn ola 'ma. Be' nes i weld bydd chi'n gallu neud ynddo fe Ond ma' ma' Ffrimplan yn neud y tro hefyd. Reit. Sdim rhaid cael un, ond mae e jyst yn dangos y y y nifer o betha chi'n gallu... Ti'n ti'n ffan onyn nhw?
I ambell i beth, ond mae rhai cyfadde gyda ambell i recipe, os chi'n cwcan fel hyn from scratch fel ma' nhw'n gweud, ma' ansawdd beth sy 'da chi ar y diwedd ddim cweit cystal 'da ni'n gweud a falle Ffrimplan neu ffwrn arferol. O na fe, mae'n... Ond...

Chi'n gallu cael rhai mae'n un mewn fanna gyda fi sy wedi cael ei marineiddio mewn chili a lime fi'n credu. O neis. A ma' hwn yn un plaen. Mae eisiau fe heb y crôn. So i ddach- i ddechrau gyda fi jyst mynd i ddangos i chi yy cillell siarp, sim rhaid bod e'n gillell arbennig ond un siarp. Chi jyst yn dodi fe yn y cornel a gwasgu o dano fel 'na, fi 'di hanner neud hwn i ddechrau'r broses, a wedyn chi jyst yn cael gafel yn y crôn a chi jyst yn mynd fel 'na a mynd it off. Yn- mae mor rhwydd i neud. Bydd ch'mod... Ti falle.
Na, na, ma'r dyn pysgod, wir, 'dyn ni'm 'di neud hwnna am fyw ar teledu so fe ddim yn rhwydd. Reit. O, sai 'mod, fi'n trial a fi'n teimlo ma' hanner crôn 'da fi a ma' hanner salmon 'da fi, dwi fel 'o! Wel, ie, y gyfrinach yw i... Mam, beth yw hwn? Ie, crôn. Cadwch y gillell ryw 45 gradd, so chi'n pwyso isia lawr... O, oce. ...a chi'n tynnu trwyddo, oce? A mae'n dilyn y man gwan sydd rhwng yr cnawd a'r croen. Wedyn gyda hwn, i gyd ni myn' i neud yw i dorri fe miwn i darne bach Dwi ddim yn neud yr holl un. Chi'n ca'l y syniad. Ma' hwnna yn ddarn bach chunky neis i chi o safon. Odi, mae'n lwcus. Mae e, mae e.
Yym, sim byd yn bod ar y crôn wrth gwrs, ond 'sa chi'n rili moyn crôn mewn mewn pysgodi- mewn yym cacen pysgod. Felly, gallech chi, a fi wedi d- yym trial hwn hefyd, trwy dodi fe mewn proset- prosesus bw- prosesydd bwyd. Ie. Er mwyn, ma' hanner yn mynd fel past, ma' hanner e yn aros yn weddol chunky, a wedyn ma' gyda chi'r past, ma'r cyfan yn cyfuno. Cyfuniad bach neis. Yn rhwydd iawn. Felly wna i symud hwnna mas o'r ffordd. Ie, lico cacen Moscow, mor wych.
A fi. T'o' be' o'n i arfer neud pan oedd y plant yn fach, t'o' trio cyflwyno nhw i fwydydd... Ie. ...a ryw fath ond salmon tins o'n i'n neud. O, caru salmon tins.
Ie. Neu tiwna.
Tiwna'n gallu gweithio'n grêt hefyd ac yn ffordd falle rhatach. Ie. Ma' gyda fi yym shibwns fan'na wedi malu, ambell i ddarn yy papur miwn 'na hefyd. A coriander, os na chi'n hoffi coriander, dowrwch parsli neu ryw new yym perlysiyn chi'n hoffi. Ne' beth bynnag sy' 'da chi gytre yn yr ardd. Sai'n credu gethon ni gino ryw awr yn ôl, ma' ddoe ni fel 'yn, Ni'n edrych mlan i blasu yn barod. O'dd bach o bys 'da fi dros ben ar slithwr. O, da. Dod i rhena mewn. Os o's gyda chi ffa o'r ardd, kidney beans fel ma' mam yn gweud, dodwch rhena mewn. A fi 'di trial y resept 'ma gyda yym jyst blawd i gyfuno'r cyfan, ond fi'n timlo bo' nhw braidd yn sych. Felly, yn y resept, os chi'n ala i ôl y resept, bydd e'n gweud jyst blawd. Fi'n Iawn. dodi bach o daten melys, melys, ie, a taten arferol mewn fan'na. Iawn, ocê, so ychwanegu, so ma'r resept ond yn gweud blawd, ond ti wedi rhoi taten felys Ie, o'n i'n arbrofi dros yr wythnos diwetha 'ma a fi 'di penderfynu na, dyw e ddim cystal heb bach o dato. Bach o dato. Digon teg. Ie. Ma'n neud gwanieth. Mae'n cadw'r lleithder miwn. Ie. Wedyn hwn sy'n neud e yn Thai, sef y Thai red curry paste. Ma' hwnna yn hyfryd. Grêt mewn stir ffrae gyda llaw. So bach o gic i hwn?
Tamed, dim gormod, jyst tamed. Ond wrth gwrs, os chi'n mynd i ddod i llond potyn miwn fydd e, bydd bach o gic gyda chi. O. Yym, a wedyn bach o halen a pupur. Fi'n mynd i ddod i pupur gwyn fynna, pupur du yn neud y tro yn iawn. A wedyn bach o leim. Nawr mae leim mewn unrhyw rysáit um, sawrus uh, yn, yn gwneud y blas yn fwy cryf. Mae fel halen, ond dyw e ddim yn halen. Ti'n deall fi? Yeah, yeah. A ti hefyd yn... A byddai'n defnyddio fe nes mlaen gyda'r uh, er mefus. Mae'n well, ydw e? Um, odi, lot, lot, odi.
Yn bendant, llai o halen sy'n orau. Yeah. A wedyn, na gyd dwi'n mynd i wneud nawr yw cymryd darnau o hwn fel hyn, Gallech chi ddod, os chi'n teimlo fydde ddim digon llaith, dodwch e mewn wy gynta, ond does dim isio, dwi'm yn meddwl, miwn i'r briwsion bara, a fi'n dod i ben mewn bowlen bach, fel bod fi jyst yn gallu troi e rownd fel hyn, troi e ben iw ered. A sdim ots wedyn os mae'r drws yn mynd neu mae'r ffôn yn canu, mae jyst yn dwylo glân. Os chi'n ffindo fe'n anodd i siapo nhw, bach o flawd ar eich dulo, mae hwnna yn canu, neu dŵr i fod yn onest, un peth neu'r llall, sych neu gwlyb.
So felly, trwsta dy hunan mewn ffordd, ti'n gwybod, os chi'n gweld e bach yn...

Ffwrn na aer? Ffwrn na aer. Fi'n credu gathon ni ofyn i chi o'r blaen yndyfe? Gathon ni ambell i... Do. ...awgrym ond ie os 'ych chi isie meddwl am aer i aer Cymraeg de plîs. Fi'n tuedd i roi popeth mewn am ryw bymtheg munud. Ie wel cadw llygad fi'n credu yw'r cyfrinach. Ie. Nawr ma' hwn yn dod gyda tray bach, sai'n gweld fi fi 'di cuddio fe nawr yn rhwle yy yn y gwilod a ma' hwnna yn galluogi'r aer i fynd rownd y, yr holl beth. Reit. Ond er mwyn neud rhein fel bo nhw'n aros yn llaith, bach o olew yn y gwilod, gosod nhw miwn, falle defnyddio brwsh i frwsio gwi- yr gwilod, a miwn â nhw, gwasgu nhw lawr tymed bach, a fwya o arwynebedd sy gyda nhw, fwya, fwya cloi ma' nhw'n coginio, a fwya euraidd bydda nhw'n mynd. Ma' 'na rai bach fan 'yn yn barod.
Ni'm yn miwn amdani, de Lisa.
'Na fe. A ma'r saws chilli 'na fynna, cyfuniad o jyst siwgr a finegr, chilis a pupur, berwi fe tan fod e'n mynd yn sticky, a dyna chi. Ma' nhw'n hyfryd.

Brysur fanna yn aros scones fel o'n i'n gweud sydd 'da ti nawr yfe? Aros scones ie. 'na gyd dwi wedi neud yw ddechrau'r broses achos mae'n gallu cymryd bach o amser, cyfuno yr menyn, rhwbo'r menyn miwn i'r blawd. Blawd hunan godi, self raising. A ragor o bwrw newydd ymuno â ni yn y popty aer yfe? Yn yr air fryer ti'n neud y scones. Yn y popty aer dyna ti.
Yym a hefyd yy beth o'n i moyn gweud ie fi 'di defnyddio margarine, allwch chi ddefnyddio menyn, margarine yn gwitho yn hollol fine hefyd. Yym a er bo' ni'n defnyddio blawd hunan godi jyst tamed bach o

Fi f- ma' rein yn grêt fi ma' nhw wedi gweitho mas yn rili dda. Ma'n itha'n ffan so ma' hwnna'n gweud lot. Yym yw do so fi 'di roi bach o siwgr euraidd dim gormod rhyw dou llan- llonllwy fwrdd a beth fi'n licio'mbyti sgonie yr un peth a pice ar y man i fo' yn onest yym ma' nhw'n felys ond nw ddim yn rhy felys. Na. Dych chi'm yn timlo bo' chi 'di ca'l rhyw gacen enfawr t'mod difennog sh- llawn siwgr. Yym bach o fanila mewn fan 'na a 'na gyd dwi'n ychwanegu nawr yw yr sim rhaid ca'l hwn gyda llaw ond ma' nw'n gweud bo' sgonie wastod yn well gyda'r butter butterg- milk yym butter milk... O reit. ...ond dros y penwthnos nage dros y penwythnos, dechrau'r wythnos, fe wnes i yr un peth, a so ddim gyda fi yr buttermilk, llaeth arferol a llond llwyed o iogwrt. Nawr mae'r iogwrt yn rhoi tymed bach o flas um, um, sir iddo fe. Fe, fi'n cofio nerys neu rhywbeth tebyg. Mae'n debyg iawn.
Um, felly mae hwnna'n ffordd arall os na chi moyn gwario arian ar rhywbeth, per, tymod... Um... O di, a falle bod chi'n mynd i ddefnyddio fe, yna lot ohono fe, so dwi'n yeah, rhyw yeah. ambell i ddeferyn. Yn bendant.
So dim ond bod hwnna ddigon llaeth fel yna, Ni jyst yn dod a hwnna wedyn at ei gilydd ddigon hwyr, pan mae hi'n wlyb ond ddim yn rhy sticky, a wedyn ni jyst yn mynd i... Wel, mae dou ffordd o wneud hyn, allwn ni wneud e'n daclus, neu allwn ni wneud e yn gloi, falle ar gyfer te'r plant neu rywbeth fel 'na. Yym, os chi moyn wneud e yn daclus, dewch chi'n dod â hwn at ei gilydd ac yn ei rolio fe. Os chi moyn wneud e yn gloi iawn, dewch chi jyst cymryd peli bach,

Yym, fi'n credu bod yy unrhyw un unrhyw un... Ie. Ie, a ti'n gallu gweld gyda dy lygad yn dweud ar y drwyn. Wyt, wyt, wyt. A cadw llygad 'to. Os ma' nhw, os ma' nhw'n barod.
Os o's trwyn, mae'n rhy hwyr yn dydw? Os ma'n trwyn, mae'n rhy hwyr, ie. Dwi myn' i wnna nôl miwn.
Peth arall i gofio wrth... Ie. ...neud sgoniau fel hyn, dod â fe arno, neud siŵr bod e yy arno, bod y timer mlan a bod y gwres lan. So ddwn ni hwnna mlan. Yym, os chi moyn tymed bach o flawd o dano ac o uwchben fe, fy' nhw'm yn sticio. Dod â fe arno i dwymo gynta. Pidwch a dodi nhw miwn i yr popty o'r, achos wedyn ma' nhw jyst yn mynd yn bach yn llipo wrth bod e'n twyllo. Oce. A dyn nhw ddim yn mynd i godi cystal. A 'di hwnna'n wir am unrhyw beth yn yr air fryer, swn i'n meddwl? Yy bydden i'n me-... Chips a unrhyw beth? Sa chi'n dodi rwbeth fel yym byrgyr QER miwn o'r rhewgell ne' rwbeth fel 'na, bydde fe ddim. Iawn. Ond y peth yw, achos bo' menyn yn hwn, wrth bod hwnna yn dechre cynhesu, mae myn' i doddi'r menyn a ma'r cwbwl lot yn myn' i fyn' yn chwps. Ie. Cyn bod e'n dechre cwcan, ti'n deall fi? Felly yn dwym dwym dwym. wedyn gosod nhw mewn a wedyn y peth arall i gadw nhw'n dwt fi di dod a yr cutters bach llia ma os nag os gwna i gyda chi ma'r ma'r dull o jyst neud nhw myn i peli bach yn grêt. Neud hwnna mor rwydd. A'r peth yw ma nhw. So nhw'n edrych lot yn dem- yn wahanol un. Dydyn nhw ddim yn disgwl lot yn wahanol na na yy ma nhw yn gweud os chi moyn sgonie da iawn iawn i ddod i'r hynna nôl yn yr oergell nawr i fynd yn fwy yy caled fel bod y menyn y to yn oeri ac yn mynd yn galetach Fel to, amser ma' nw mewn i'r ffwrn ma' nw jyst yn codi syth lan yn hytrach na... O! ...mynd. A wedyn y tip ola, agor e lan ar ôl i fe gynhesu. Tro hyn, os gellwch chi weld fan 'na, ma' gyda ni yr yr gril bach yn y gwilod fan 'na. Chi'n gallu gweld? Ie, cwrdd e lan fan 'na Lis, ie, mae'n grêt. Fi 'di dodi bach o olew fan hyn mewn gwydryn, a dwi ddim jyst yn myn' i olchi a hwnna gyda bach o olew. Petai ni'n dodi, gallech chi wneud e ar, ar y gwylod fel nes i gyda'r er pysgod, ond mae ma yna, mae'n ma wych bod, e yn, bod yr aer yn mynd o yeah. amgylch y cacennau, wych. ond dych chi'n mynd moyn stico.
I ni mynd am y blas, Lisa, wrth i ni dod i ben. A dyma nhw. A dyna nhw. Mae'n edrych yn hyfryd, ac yn blasu yn hyfryd. Blasus dros ben, Lisa. Diolch o galon. Mi blasu fe'n go iawn nawr.
Diolch yn fawr i ti. Scones yn yr air fryer. Wel yndyfe, pwy sy'n meddwl?
Yn union. Pwy sy'n meddwl? Pwy sy'n meddwl? Reit, dyna ni de, am wythnos arall. Mi fyddwn ni'n ôl 'da chi am ddoi o'r gloch dydd Llun, gyda'r colofnwyr yn trafod newyddion mawr y dydd, wrth gwrs. Gareth fydd yn yn y gegin wedyn yn neud pwdin hafedd ar gyfer dechrau'r wythnos. A Llinos Ann fydd yn paratoi gofal croen dros yr haf, ond yn dilyn y newyddion a'r tywydd yma ar Esbydol Rec, cynefin o Landudno!
Dyna i, joiwch eich penwythnos hyd yn oed beth bynnag chi'n neud. Tara!
P'nawn da i chi, hwyl!